jimxu illum taħt id-direzzjoni ta' Manuel Caruana, grazzi wkoll lil Erika Gauci, imiss l-ewwel mistieden fil-programm illum, Mateus Grasso. Kif inti Mateus? Tajjeb wisq.
Hekk tidher, hekk tidher, bħal dejjem, bħal dejjem dik it-tbissima, jiena jibgħatuli ħafna Facebook. Qed tara?
Iva, vera, mhux qed niċċajta u jgħiduli vera hekk ittihom ċerta enerġija n-nies. Ma nġiex għal xejn mela ħjar.
Mela, illum se nitkellmu kif jaffettwana li nwettqu dak illi nemmnu fina nfusna. Eħe, u
li xtaqt nifoka l-aktar huwa fuq. Ħanwaqfek ftit. Mela, Dejjem isaqsuni n-nies, imma nistgħu inċemplu? Iva, tistgħu iċċemplu waqt l-intervisti, n-numru tagħna 5210280 u jekk tixtiequ tagħmlu xi mistoqsija jew xi kumment tistgħu iċċemplu dejjem waqt l-intervisti li jkollna, skużani. La xejn.
Mela, illum xtaqt nagħżel suġġett illi naħseb illi jista' jaffettwa ħafna nies għax kollox irid jibda minn hawn fuq, Louise, f'liema sens. Mela, dak li aħna nemmnu, jista' jibdel l-istorja kollha ta' kwalunkwe sitwazzjoni li nkun fiha. Mela, per eżempju, jiena nħobb inġib dejjem eżempji estremi biex dak li jkun jifhimni. Meta kien seħħ dak l-ikbar attakk terroristiku li qatt sar fit-Twin Towers, min kien għamlu? Daw, lura fil, qas fil-pajjiż tagħhom, ngħidlek fil-klikka tagħhom, fit-tribù tagħhom, kienu jemmnu illi b'dak li ħa jagħmlu ħa joqtlu lix-xitan. Waqt li l-bqija tad-dinja kienet tgħid x'għar u każa kif qatt jista' l-bniedem jagħmel xi ħaġa bħal dik. Imma għax dawk in-nies kienu jemmnu illi b'hekk, billi jibqgħu deħlin b'ajruplan ġo Twin Towers ħa joqtlu lix-Xitan, għalihom dak il-belief kien jġegħelhom jagħmlu kollox. Tant illi waslu biex joqtlu lilhom infushom ukoll. Dik hi, jiġifieri tgħid ara naqra, lanqas il-familja tagħhom dan ma jippurtahom speċi, anzi! Back home huma f'pajjiżhom jew. Li kellhom tir u għamluh. Fit-tribù tagħhom saru daw eroj. Tir u għamluh. Eroj f'pajjiżhom ara naqra x'għamel pereżempju. Anyway. Mela, fuq livell ħafna iktar baxx, imma fuq livell personali, issa aħna bħal kull individwu egoist ieħor aħna x'aħna aħna individwi iktar minn kollox, aħna wkoll dak li nemmnu ħa jsawwarna Louise. Mela, u llum ġibt eżempju daqsxejn ħa nuża l-wristband li nħobb niġri biha jiena, insomma, biex nispjega eżempju. Mela, jekk jiena bħala persuna sa xi foka anyway.
Qed jara. Ora qed tidher, tidher tajba. Mela, jekk jiena bħala persuna nemmen oġġett, tajjeb, hemm limitu bħal din ir-wristband ta' fejn ta' kemm ħa mmur 'il bogħod mill-oġġett qabel ma jerġa' jfaqqa' lura. U l-moħħ sabu li huwa bl-eżatt l-istess bħal Rubber Band Louis. Mela jekk jiena noqgħod ngħid lili nnifsi, isma', jiena ħoxna, jiena dejjem naqa' għall-ikel, jiena dejjem naqa' għax-xorb, jiena injoranta, dawk l-istatements li ngħid lili nnifsi, ġismi, ara kemm hi tajba, u moħħi, b'xi mod jew ieħor, Jemminhom. jemminhom u ħa jipprova jtik il-provi ta' kemm verament inti hekk. Mela, per eżempju, illi inti tgħid isma' jiena ħoxna u tgħid ħa nifdi ħa jifti li nibda nagħmel l-exercise. Sabu illi mhux se jgħaddi ħafna żmien qabel ma inti terġa' tibda tagħmel l-affarijiet tal-ħoxna, ħa npoġġuha hekk, f'liema sens? Mela, qabel ma aħna nibdlu dak li aħna nemmnu fih, dak. Il-ħsieb tagħna. Mhux il-ħsieb qisu x'nemmen fuq innifsi, l-istatement tiegħi. Jekk jien nibqa' ngħid jiena ħoxna, normalment wara ftit ta' żmien, avolja jiena ħa nkun qed nipprova nitlef ix-xaħam, mela pereżempju noqgħod attent għax niekol, nibda niċċaqlaq, mhux se jdum qabel ma dik il-lasktu. terġa' tiġi lura u nerġa' nibda nagħmel l-affarijiet tal-ħoxnin, ħa ngħidu hekk. Min-naħa l-oħra sabu Louise, illi jekk jiena anke miegħi nnifsi nitkellem b'ċertu mod ngħid jiena sal-bieraħ kont ħoxna. Mil-lum hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala dik il-persuna l-fit. Illum bdejt it-triq. Jiena persuna fit minn issa 'l quddiem. Meta inti ħa tibda temmen dawn l-affarijiet, moħħok ħa jibda jinklinak li tagħmel affarijiet tan-nisfitt. Illi, kbira kemm hi kbira jew żgħira kemm hi żgħira, kif nitkellmu magħna nfusna, kif nittrattaw lilna nfusna, ħa jħoll u jorbot kollox. Nies jgħidulek, nies li għamlu suċċess fil-politika, fil-mużika, hi x'inhi, kollha jemmnu fihom infushom. Ħadd ma jgħidlek, bi żball jiena lħaqt Prim Ministru. Bi żball jiena sirt l-iktar artist popolari fid-dinja? Le. Kulħadd jaħdem biex jasal hemm. U biex tasal hemm, trid l-ewwel nett tgħid isma', jiena kapaċi nkun artist famuż. Jiena kapaċi nagħmel suċċess fil-politka. Għax jekk tgħid u jiena min se jemminni, jiena ħadd ma jagħti kasi. Għidtili wara l-ewwel jien naf. Jiġifieri inti qed tgħid li dan kollu jorbot mal-moħħ. Jiġifieri jekk il-moħħ, jekk jien m'iniex konvinta b'xi ħaġa. Ekku hi. Jiġifieri mhux se nasal għal xejn. Mhux konvinta one u agħar minn hekk jekk nitma' lil moħħi biċ-ċuċati, bl-affarijiet li jkissruni, jiena bela, jiena njoranta, jiena mhux kapaċi, jiena ħoxna, jiena jwaqqagħni z-zokkor, jiena jwaqqagħni x-xorb, jekk nibqa' ngħid hekk, jew miegħi nnifsi, jew anke meta nitkellem dwari ma' ħaddieħor, u, għax dejja nagħmluha anke speċjalment fit-tlikka, u normalment ikun anke, ikunu nies umli ta' b'umiltà, jgħidu, għax jiena faċli naqa', qisu biex jikkumpa, taf kif, qishom biex iħossuhom illi mhuma xejn speċjali jew mhumiex aħjar minn. Qishom qed jiftħu qalbhom.
Jiftħu qalbhom għat-tagħlimoti li jniżżlu lilhom infushom. Mela pereżempju inti tkun taf li int kapaċi tgħid le għal ħafna affarijiet, imma qisek biex tkompli ma' dak li jkun li qed joqgħod jeqred fuqu nnifsu, tgħid anka jien eħe, ġibuli drink għax naf ngħid le. Moħħna qisu l-kompjuter, Louis. Jekk aħna ħa nidħlu fuq search engine u ħa nikteb love, ħa ġġib ħafna nies jitgħannqu, jinħabbu u jagħmlu. Jekk fl-istess website ħa nikteb war, ħa jtilgħali nies maqtula, nies joqtlu 'l xulxin. U moħħna huwa eżatt l-istess. Dak li ħa tgħidlu, ħa jipprova jagħmel li qed tgħidlu. Mela jekk int ħa tgħidlu jiena ħoxna, ħa jipprova anke jiżviluppalek u tagħmel ċertu affarijiet illi jagħmluhom il-ħoxnin. U qed nitkellem hekk straight biex jasal il-punt. Min-naħa l-oħra x'sabu li nistgħu nagħmlu? Thank God dik tista' tinbidel. u tinbidel billi tibda tidra affarijiet oħra. Daqsxejn ma ħa tfaqqas wiċċ u jiġi. Mela inti ħa tidra meta taqbad lilek innifsek ħa tgħid xi ħaġa kontrik innifsek, speċjalment ma' ħaddieħor, ikda minn sienek. Pereżempju jekk tkun ħa tgħid jien naf jiena mhux kapaċi ma nixrobx, għid, Dal-aħħar taf kemm qed jirnexxieli nikkontrolla, qed inħossni li vera sirt kapaċi. Tkun pożittiv jiġifieri. Kun pożittiv u litteralment ma tippruvax tagħti timbri Lilek innifsek, ta' jiena hekk, jiena ma nistax hekk, jiena ma nafx hekk, għax moħħok dak li ħa jagħmel, moħħok ħa jipprova jkun parallel ma' li qed tgħid, ma' li temmen. U jekk inti temmen affarijiet. Li tgħid u temmen jista' jkun inti tgħid mod ma' sħabek però temmen u taħseb mod ieħor. Agreed. U l-qofol huwa li temmen. Però imbagħad, ara kemm hi tajba, dak li tgħid, Louise, ħa jibda jsawwar dak li temmen. Da hu min, tgħid, Alla jbierek da, tant hu konvint mill-gidba li qed jgħid, per eżempju, niltaqgħu magħhom ta' kuljum dawn l-affarijiet, li kważi sar jemminha. Illi tant ilu jirrakontja l-istess storja li qatt ma ġrat imma tant sar jgħidha lin-nies li sar jemminha hu stess, illi dak li beda jgħid, sar dak illi jemmen. U l-istess ħaġa eżatt, jekk jiena naf li per eżempju jiena kapaċi nagħmel l-exercise u noqgħod ngħid, Hu jien għażżien, U jiena ħi ttini xejn ħlief li noqgħod bilqiegħda fuq is-sufan. Biż-żmien, ħa nibda nifforma dawk it-tip ta' vizzjiet. Mela, x'se jkun aħjar minn issa 'l quddiem? Meta nara li ġej dak il-vizzju nikda minn sieni. Indawwar id-diskors. Number one. U l-ħsibijiet, Para?
U l-ħsibijiet, taf kif ħa tiffurmahom, Louise? Għax il-ħsibijiet mhux xi ħaġa li għandna kontroll fuqhom. Ġieli taħseb affarijiet li tgħid, 'Minn fejn ġie dal-ħsieb jew dil-biża', x'inhu għaddej minn moħħi jew. Dak qisu garbage. illi jitla' u mhux bilfors ikun importanti. Ħafna nies jaħsbu li dak kollu li taħseb huwa vera jew dak kollu li taħseb huwa importanti. Le, kieku taf kemm naħsbu u nibżgħu minn affarijiet li fil-verità qatt ma jsiru jew li laqqas biss huma possibbli, huwa tal-blieh, jiġifieri studju fuq il-moħħ isib illi tgħix kemm naħsbu imbarazz illi qatt ma jsir realtà. Mela dik number one. Mela flok ma nippruvaw li nibdlu l-ħsieb, ħa nibdlu x'ngħidu lilna nfusna. Mela, ħa nġib eżempju bik li qiegħda quddiemi Louise. Ħa tgħid, Jiena kapaċi nagħmel l-exercise kuljum. Jiena kapaċi nagħżel ikel li jgħinni biex nitla' fix-xaħam u mhux ieħor. Jiena kapaċi nieħu drink u mhux iktar minn tnejn. Jiena kapaċi li norqod tal-inqas seba' sigħat kuljum. Għax jekk int tibda temminhom dawn l-affarijiet, Bla ma trid ħa tibda tagħmilhom. U dak huwa l-qofol. Allura mill-kontra, jekk ħa nemmen l-imbarazz, ħa nagħmel l-imbarazz. U ħafna nies, fil-bidu tas-sena, Louise, jagħmlu l-famużi riżoluzzjonijiet. Sabu illi madwar 8 fil-mija biss tar-riżoluzzjonijiet fil-qasam tal-fat loss, tal-fitness tagħna jirnexxu. Tmienja minn kull mija. Aħna konna tkellimna dwar da u kont għadtilna li m'hemmx għalfejn tkun l-ewwel tas-sena u tagħmel riżoluzzjoni propju fl-ewwel tas-sena.
U di turik illi jekk tmienja minn kull mija biss jirnexxu, xi ħaġa ħażina hemm. U ħafna drabi tkun di r-raġuni. Illi inti għadek temmen illi inti ħoxna. Ħa nuża dik il-kelma. Imma ħa tipprova tagħmel xi ħaġa fuqha. Jekk int tibqa' tgħid jiena ħoxxna, jiena ma jiġini xejn, jiena mhux kapaċi, inti bħal rubber band, ħa nerġa' naqbad għax vera importanti, mela inti tlaqt b'din rubber band minn ħdejn xulxin. Meta ħa tiġbed tiġbed tiġbed hemm ċertu limitu qabel ma dak terġa' tmurlek lura. Jew tinqata' u taqbiżlek u ma tagħmel xejn iktar. Mela li trid tibdel huwa x'temmen fuqek innifsek. U hemm min jgħidli meta nsemmilhom hekk, ara x'nagħmel, inħares fil-mera u ngħid, ii ara kemm jiena rqiqa! Le! Jiena qed ngħidlek illi inti trid tibdel xi tgħid. Mela tgħid flok jiena ħoxna, jiena kont ħoxna. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' triq tiegħi biex inkun fit. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise fit, pereżempju, li ħa nuża lilek. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise illi qed tagħżel ikel minflok Imbarazz. Illum hija l-ewwel ġurnata ta' Louise li tgħid tazzambit waħda kuljum mhux flixkun kuljum. Ħanġib dawk l-eżempji. Imma kemmu kemmu Faċli li, ok, jiena nista' ngħidha. Per eżempju, sma jiena minn għada se nibda nagħmel nofsija exercise kuljum. Prosit. Ok. Ija salada, u ngħid hija sa nibda pitada u nibda l-ħadd jew nibda l-ġimgħa d-dieħla. Kemm hu faċli li inti tikkontrolla l-moħħok u li inti ġġagħal il-moħħok jgħid isma' jien. Għada se nibda nagħmel nofs siegħa training kuljum. U hemmhekk fejn jidħol il-motivazzjoni. Mela, bli semmejt li inti Louise inqabżet l-ewwel step. L-ewwel step hija dik li semmejna llum, illi inti temmen illi kapaċi u li inti temmen li llum hija l-ewwel ġurnata tiegħek fit. Għax bli għedt inti għedt, minn għada ħa nibda. Dak huwa step two. Jekk step one għadek m'għamiltux sew, iċ-ċans huwa li bħal rubber band tasal sa step three qabel ma terġa' tfaqqa' lura. Jerġa' u back to square one, basta għedt li ħa nibda imma mhu qed nagħmel xejn. Ma nafx għax baqgħalniex ħin. Le. Le, mela daqshekk toqgħodx tinked, ok fidlek naqa' fuqha next week. Ah, jkollna ċans żgur nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla dwar dan. Jien nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna lilek dejjem.
Talli kont magħna, Mateusz, nirringrazzjak, it-telespettaturi dejjem isobuha interessanti din il-logħba. Mela aħna ser nieqfu għal ftit riklami imbagħad ser ikollna kompetizzjoni. Magħkom it-telespettaturi, in-numru tagħna 521-02-080 nħeġġulkom biex iċċemplulna. Ibqgħu magħna.